Helo yna, a chroeso i uned arall. Y tro hwn yn ni'n aros gyda grŵp o bobl, bydden ni falle ddim yn ei galw nhw'n bobl, yr angylion. I bwrpas y darllen, mi fyddwn ni'n troi at lyfr Niwmeri, pennod 22, adnod 21 dros 35. Ond mi fydd yna sawl cyfeiriad arall yn y sgwrs yn sôn am mannau lle mae yna gyfeiriad at angylion. Yn ôl fy arfer, gawn ni ddechrau gyda brawddeg o weddi. Nefol Dad, agorwn ein Beiblau heddiw a darllen hanes cyfarwydd. Gwelwn y byddwn yn agor ein meddwl a'n hysbryd o'th flaen, ac yn ymddiried yn dy ysbryd i'n goleuo a'n cadarnhau. Amen. Mae'r Hen Destament yn frith o enghreifftiau lle mae yna angel neu angylion yn cyfathrebu neges Duw i'w bobl. Bydd amryw yn hawlio nad oes y fath endid yn bod. Yn yr Hebraeg a'r Groeg, yr un yw ystyr y gair, sef negesydd Duw. a'i fod yn bresenoldeb sy'n amhosibl i'w fethu i fethu cydnabod ei fod yna. Yng nghyflwyniadau drama'r geni, bydd tuedd i ni dybied mai delwedd fenywaidd sydd ar yngylion, er mai gwrywaidd yw'r enwau a gawn, a'i bod yn hofran yn yr awyr mewn dillad gwyn. Roedd yr angylion hyn ddyletswyddau amrywiol, fel yn hanes cynnar Asyn Balam yn Newmari, yn gwarchod y teithiwr ac i Gabriel yn datguddio neges i'r bugeiliad yn ystod hanes y geni. Yn yr uned flaenorol, cyfeiriwyd at Mair, Elizabeth a Zacharias yn derbyn ymweliadau a chyfarwyddiadau clir ynglŷn â bywydau corfforol ar y naill llaw a diwinyddiaeth sylfaenol am ragluniaeth Duw ar y llaw arall. Yr oedd presenoldeb dwyfol angylaidd yng ngardd Getsemane, a dyfynnir yr hyn a lefarwyd ganddo. Cawn yr argraff bod rhai engylion wedi cael eu hadnabod wrth eu henwau. Er mai dim ond dau enw sydd yn y Beibl, Mihangel yn Epistol Jwdas a Gabriel yn Efengyl Luc. Awgrymir bod haenau gwahanol yn eu plith, er bod yn rhan o greadigaeth Duw. Nid oes awgrym eu bod yn dragwyddol nac yn ddwyfol, a'u bod yn gyfryngau Duw i arwain ac i argyhoeddi pobl o'i fwriad a'i ddymuniad. Gwelodd artistiaid werth amlwg yn eu delwedd a'u gwaith, ac efallai bod yr artist a'r cerflunydd, fel llawer un arall, yn ceisio modd i gyflwyno'r profiad o bresenoldeb Duw. Bydd y profiad dieithr a gafo, ga, o, o, sorry, bydd y profiad dieithr a gwahanol yn siŵr o greu ofn mewn pobl. Mae o hyd yn anodd gwahaniaethu rhwng y dychmygol a'r realiti. Sut mae disgrifio unrhyw wefr, gwedwch? Beth bynnag y synnwyr sy'n effro i'r profiad. Pa mor aml y dywedir fod profiad yn nefolaidd, neu bod canu pur yn angylaidd? Gweld golygfa, fel pe bai yn dod o fyd arall. Efallai mai ond wrth edrych yn ôl y gallwn sylweddoli neu werthfawrogi profiad. gan ofyn beth a ddylanwadodd arnom i fynd i rhywle er mwyn cyfarfod â pherson nad oeddem wedi bwriadu na trefnu ei cyfarfod. Bydd rhai yn siŵr o sôn am hap a siawns, tra bydd eraill yn gwbl argoediedig fod yna gynllun wedi trefnu'r digwyddiad y drodd allan i fod o bwys mawr. O ddarllen cofiannau pobl enwog, mae'n syndod fel y daw yr un ffenomen â'i'r blaen, gan gyfeirio at yr anhygoel a'r anesboniadwy, ond yn realiti go iawn. Daeth enghreifftiau i'm sylw yn ddiweddar ll- lle teimla'r sawl a droddodd y profiadau am bresenoldeb dwyfol yn eu hymyl. weithiau gyda ffurf gweledol, dro arall yn ffurf o ole yn unig. Mae'n hawdd tybied fod pobl yn cael profiadau fel hyn, ac yn ofni sôn wrth eraill amdanyn nhw, rhag i rywrai feddwl bod yna salwch meddwl, o bosib, yn gefnlen i'r hanesyn. Nawr, angylion diriaethol yw pobl hael a chymwynasgar sy'n galw hibo yn ystod awr angen. Gall e fod yn berthynas, yn ffrind neu'n gymydog. Gall e hefyd fod yn berson cwbl ddiethr, ond wedi gwneud neu ddweud rhywbeth a oedd yn allweddol i'r sefyllfa. Rhan o dystiolaeth naratif y Nadolig yw bod Duw yn siarad, a bod dyn neu ddynion yn deall. Mater arall yw'r iaith neu a darluniau a ddefnyddir i gyfleu'r hanes. Yr hyn sy'n bwysig yw bod y meidrol yn effro i neges ac i arweiniad y presenoldeb dwyfol, ac yn derbyn fod Duw yn cyfathrebu drwy ddirgel ffyrdd yn eich ystyried. Falle garech chi ofyn faint o bobl sydd yn cael rhyw brofiadau anegluradwy heb esboniad iddyn nhw, ac eto yn brofiadau byw iawn lle mae Duw yn amlygu i feddwl a'i bwrpas. gan ei weddïo. Diolch, Arglwydd, am bob dull a modd rwyt yn cyfathrebu gyda phobl, a gwna ni'n fwy effro i wrando a sylweddoli mai ti sy'n ymwneud â ni. Ceisiwn weddïo'n fwy cyson er mwyn ymdeimlo â phresenoldeb dwyfol yn ein cyffwrdd. Maddeuini am bob caledwch calon a fydd yn hynysu rhagot. Amen.